Goňşular toý etdi we şu wagt palatany sökýärler. Şeýdip durýan-a men, sesem durýar. Ýagny gürläp başlaýan-a, olam başlaýar göni. Garaz, gitdik. Täzelikde bir kino çykdy, dostlar, bilýän bolsaňyz, Proekt Konec Sweta diýip, fantastiçesk kino.

Meselem öňki işleri Maço i Batan ýa-da Lego film bolmaly, şolar komediýa filmleri. Bu kinonyň içine-de çüt-çüt goşulan. Ýöne aktýor Raýan Goslink alyp çykýar kinony. Örän ökde oýnan. Sebäbi Raýan Goslink özem nähilem bolsa komediýa aktýory diýip tanalýar-da. Şonuň üçinem örän gowy gelişýär. Duşewnost bar kinoda, aýdyljak bolýan zat bar kinoda. Sebäbi haçanda bir talantly adam zehini daş ýaryp barýar. Şoň talantyny öçürseň, şony bir hili bassaň, soň şoň uwernistam ýitýär, özüne göwni ýetmesi we özüne bir Oň öýlüje ýer tapynýa, şo taýda hiç kim azaram berenok, işem ýok şoň bilen, şoňa kaýyl bolup gezýä. Soň şol adama uly bir zat teklip edilende-de ýaňkyň özüne ynamy bolanok. Ýok, ýok, ýok, men oňarmaýan, maňa bir ynanmaň diýýä. Ana şolar ýaly zat barada. Ýöne şol adamlarda, beýlekilerde ýok zatlar bolýa, meselem, esasy zat adamçylyk diýip, çalowecnost. Ana şol alyp çykýa. Gowy kino, motiwasiýada berýä, hem interesn zatlar bar. We ýaňky aýdyşym ýaly şu kino roman astynda ýazylan diýdimä, siziň ünsüňizi çekesim gelýän bir zatda şu wagt meň esasy problemam, ýadawlygym, kellämiň agyrmasy şu internet. Net net sizde-de bar, mende-de bar şol. Wagtymyzyň boş wagty oýnaýas tiktoga girýäs görýäs görýäs görýäs soňam kelle bum berip başlaýar sebäbi gerekli gerekmejek informasiýalar olam gysga göwrümli içini doldurýar kelläň şoň esasynada şu ýadan soň hiç ýerem işlänok ýöne süýnüp ýatasyň gelýär şoň üçin elkitap diýip şuny teklip edesim gelýär. Şuny men öz telefonuma şu wagt skaçat etdim. Okaýan, belli bir ýerine çenli, meselem, ýaňky kino kitap astynda ýazylan diýdim-ä, okaýan, soň elim zanyp bolsa ýa ýöräp barýan bolsam, gön şonda-da şeýlesini diňläp başlaýan. Audio görnüşem bar-a. Diňleýän, soň ýene okasym gelse yzyny okaýan. Haçaby diňläp başlaýalyň diýjek bolýan, näl görýäňiz şony? Ertir şo barada vlog çekäýsemmikam diýen, dogrudanam çekeýin-de şony, sebäbi bir wideony çekip, şony görkezsem, maňa motiwasiýa döreýär. Olam belki size motiwasiýa berer, şoňa geçip göreliň. Pullumy mekan, pul bermelimi oňa diýseňiz, hawa, tölegi bar. Bir gezek kafede iýip-içeniň ýaly. Ýöne haýsy kafede iýip-içýäniňe bagly. Üç aýlygy bar, alty aýlygy bar, haýsy gerek bolsa özüňize alyň. Türkmen dilinde-de bar kitaplar, hasam rus dilinde kän, iňlis dilinde bar. Şu wagt daşary ýurtda bir zat moda bolup başlady. Zumerler diýip bilýän bolsaňyz, has şu ýaş pokoleniýa bolýar, internete baglylar. Şolar näme karara geldiler, ejeler, kakalar, uly ýaşdakylar, olar, bular hemme kişi internete girip başlada. Olar gördi-de, oý-oý-oý, biz oňaýaly-laý, ço-to bir hili modny däl bolup başlady şu zatlar diýip, polny internetden çykyp, ýaňkylar pohoda gitýäler, ýöreýäler, kitap okap görýäler, şoňa geçip başladylar. Az dereje. Gowy zat diýip pikir edýän, ýöne bu ony internetden çykalyň diýjekkä, ýöne haçja by kitap gidip okalyň hem diýip men neme edip biljekkä size, ýükläp biljekkä, ýöne şundan bir başlaýalyň. Telefony sypdyryp bilmeýän bolsak elimizden, haçja by telefonyň içinde kitaplary diňläp başlalyň, nerwi, kelle dynjalyp başlaýa, islesek okap başlalyň, zyýan etmezmika diýän. Iki ýyl mundan öň zala gatnap, daşary ýurt dillerle gyzyklanýadym. Şonda dostlarym diýýärdi, Nämäňe gerek şu zatlar? Nirik gitjek, nädip gitjek? Uza görüň, etrap bilen oba aralyk. Menem, Bilemok nädip gitjegimi, ýöne nesip bolsa, günlerde bir gün bolaryn şo taýda diýýärdim. Olaram, Äý, idemäň-eý şuny, Goý şu öz arzuwlary hyýallaryn ýaşasyn bir gün hiç kim bolup galar diýädiler. Ynha-da dostlar iki ýyl soňra men şu taýlarda ýaňky tanyşlarymyň, dostlarymyň gollamagyna derek düýbünden nätanyş adamlar gollap getirdi men şu taýy. Şoň üçin aýtjak bolýan zadym, sen käwagt öz arzuwlaryňa, barylýan ýola düşünmersiň, nädip barjagyňy bilmersiň. Ýöne esasy zatlaryň biri, sen içki dünýäňi abat sakla. Içki dünýäň bilen daşky gurşawyň örän bagly bolýandyr. Saglygyňa seret, özüňe ynan, hemme zat bolýar eken. Geziň dünýäni, aýlanyň, geliň, gürrüň beriň, öz-özüňizden köpeliň, dünýede iň bir bagtly adamlaryň biri boluň.

Şeýle bir aýdylan söz bar, Möjek gyşy ýeňip geçer, ýöne sowugy hiç wagt unutmaýar. Wagtyň geçmegi bile sen güýçlenýäňem, ýaşamanam öwrenýäň, durmuşa bolan höwesiňem artýar. Ýöne şol sowugy hiç wagt ýadyňdan çykarmaýaň. Sen diýýäň maňa, üýtgäpsiň. Ýok, ýok, men üýtgämok. Sen käbir zatlar unutýaň. Maňa diýen sözleriňi, guran hileleriňi, atan töhmetleriňi, ýadyňa sal şolary. Sen özüň kabul ederdiňmi şeýle adamy? Ynanaý, mende saňa bolan ýigrenç ýok. Ýöne ýüregimden başlap,